Joël.
Robin.
Wat ass däi léifsten Sextoy?
Ouh, dat ass eng gutt Fro, op déi ech natierlech direkt eng Äntwert hunn. An zwar ass et e reebou-fäerwegen Dildo, dee relativ kleng ass.

Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes ëm 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo a wëllkomm an der Episod Nummer 120 vu Méi wéi Sex. Dir hutt et vläit schonn erroden, Joël, wëlls de eis net soen, wourom et haut geet? Ëm Klischeeën, oder?
Genau, wéi ëmmer, mee méi genau Sextoys an alles, wat dozou gehéiert. Ok Robin, mee wat ass elo am Fong e Sextoy? Well mir hu lo allen zwee Saache gesot, mat deenen ee sech selwer oder aner Leit penetréiert. Et geet jo awer net just dorëms, oder? Nee, Fir mech ass e Sextoy alles wat an engem sexuelle Kontext Freed bréngt. Dat heescht ech faassen dat relativ breet an dat kënnen natierlech Objete sinn déi méi u Genitalien orientéiert sinn, Mee dat kënnen awer och Fessele sinn oder Peitschen oder och einfach vläit eng Fieder oder iergende Fangeropsaz, wou mat een eng aner Persoun ka beréieren, anescht beréieren. Do sinn der Fantasie am Fong keng Grenze gesat. An ech mengen, et ginn och vill Objeten, déi ee kann als Sextoy benotzen, déi awer net nëmmen als Sextoy kënne benotzt ginn. Also fir mech kënnen och gewësse Kleeder definitiv an d'Kategorie Sextoy falen.
Mä ech wollt dat elo grad froen, well ech fannen, datt verschidde Kleeder och dorënner falen. An ech fannen, da gëtt et awer nach esou eng. aner Kategorie vun Objeten, déi mat Sex ze dinn hunn, wéi zum Beispill e Gleitgel oder Kondomer oder Leckdicher, wou ech elo géif soen, dat si keng Toys, mee dat sinn éischter esou Gebrauchsgéigestänn, déi och verbraucht ginn zum Deel, also
déi benotzt Dir da just eng Kéier. Ech giff dat dann éischter als Sex Tools bezeechnen, mee et fällt fir mech awer relativ no an d'Kategorie Sex Toys. Grad esou Gleitgeler déi net nëmmen op méi Fiichtegkeet ausgeluecht sinn, mee déi och nach vläit waarm maachen oder eescht hir prickelnden Effekt hunn. Do ginn et jo ganz vill Produiten, déi och nach aner Effekter hunn, wéi nëmmen d'Lubricatioun. Grad déi giff ech awer als Sex Toys. nach bal definéieren. Jo ok, do giff ech der zoustëmmen. Also wann se nach een aneren Effekt hunn a wann deen sou gewollt ass, sou geduecht ass, dann giff ech scho soen ok, dat huet och en Toy Aspect. Mee jo, also d'Grenzen sinn natierlech ëmmer fléissend an et hänkt natierlech ëmmer e bëssen dovunner of, War dee selwer ewéi definéiert? Ech mengen, déi klassesch Saache hunn effektiv da vill mat Genitalien, mat Penetratioun ze dinn, sou Dildo, Vibrator, vläicht iergendwelch Flashlights oder esou eppes si mengen ech déi Saache wou een als alleréischt drun denkt, wann ee Sextoys héiert. Dann nach esou Analplugs, mee et gëtt, wéi s du scho gesot hues, och ganz vill aner Saachen. Genau, an doriwwer hu mer jo och schonn an der leschter Episod geschwat, dass Sex net bei Penetratioun ufänkt a sexuell Handlungen och kënnen Handlunge sinn, bei deenen ee vläicht och d'Genitalie guer net mat abezitt. An ech fannen, déi Definitioun, zumindest fir mäi Liewen, trëfft och ganz gutt op Sextoys zou. Joël, wéi kann ee Sextoys da gebrauchen? Ma dat hänkt e bëssen dovun of, wat de Sextoy ass, géif ech soen. Wann een zum Beispill Saachen huet, déi mat BDSM ze dinn huet, also du has elo gesot Peitschen, et gëtt och esou déi witzeg Nervenriedercher, du has och elo scho vu sou Fangeropsätz geschwat, alles, wat iergendwéi eng Stimulatioun am Gudden oder vläicht och am Schlechten ervirrifft, kann een natierlech dann direkt op der Haut benotzen. An da kann een natierlech Saachen, wou mer scho bei Penetratioun wären, aféieren. Mee du has dat vläicht guer net gemengt, wou um Kierper, mee éischter op leng oder mat enger anerer Persoun? Ech menge béides. Also et sinn natierlech, wéi gesot, de Klischee vu Sextoys ass bëssi, beziéungsweis vill Leit, wa se u Sextoy denken, dann denken se u Sextoys, déi een u Genitalien uwennt, mengen ech. Dat ass dat éischt Bild, wat vill Leit oft am Kapp hunn. An net onbedéngt esou direkt un. Saachen déi een um Rescht vum Kierper kann uwenden. Ech mengen fir mech gehéieren och alles wat sou mat Fesselen a Restriction a sou ze dinn huet och definitiv zu Sextoys. Dat heescht bestëmmte Fesselen oder och einfach Seel kann deemno wéi och e Sextoy sinn. Oder verschidde Stécker Stoff déi een dann ëmfunktionéiert wann een näischt aneres zur Hand huet. Mee ech mengen, jo mam wéi och dass een Mat weem ee se ka benotzen. Majo, mat sech selwer a mat anere Leit, beziehungsweis un anere Leit. Also et kann ee jo net ëmmer alles dann bei all Persoun, jee no Intimkonfiguratioun, benotzen, mee, oder no Virléiften, benotzen. Mee déi meeschte Saache kann een entweder wierklech eleng oder halt zu zwee oder zu méit benotzen. Woubäi et, jo, mengen ech schonn och e bëssen dovunner ofhänkt, wat ee selwer gären huet, wat een och, also wat och déi aner Persoune gären hunn. Hues du Sextoys, déi s du just eleng benotz? Jo.
Net well een se net anescht kéint benotzen, mee éischter well et sech nach bis elo net esou wierklech erginn huet. Ech hunn esou e Vibrator-Masturbator, wow dat ass e schéint Wuert, esou e Vibrator-Masturbator, deen een och kéint mat anere Leit benotzen, fir mutual masturbation, mee säitdeem ech deen hunn, ass déi Situatioun. Ein fond net opkomm dass ech deen an där Situatioun benotzt hat an dat ass wierklech sou ech wees och net op ech dat giff maachen well dat ass mëttlerweil wierklech sou mäin Toy ginn sou dat benotzen ech fir alone time, me time an dat huet och ganz staark iergendwéi a mengem Kapp déi Konnotatioun dofir an dat ass wierklech eppes wat ech ech mengen eng eng Kéier virun enger gewëssener Zäit Awer schonn e puer Joer hier hunn ech deen eng Kéier mat enger anerer Persoun benotzt, mee normalerweis benotzen ech dee wierklech nëmmen alleng. An et ass mer och richteg wichteg. Also wa lo een eng Kéier mech géif froen, hey, kann ech dat eng Kéier ausprobéieren esou, dann giff ech och net nee soen, mengen ech. Mee ech giff dat awer och elo net onbedéngt ubidden, well dat einfach a mengem Kapp wierklech esou ass, okay, Dat gebrauchen ech fir mech eleng an sou laang keefen keen aneren dono freet, dann kënnt mir dat och am Fong guer net an de Sënn fir dat mat enger anerer Persoun ze benotzen sou wierklech. Wéi ass dat bei dir?
Also et ass e bëssen ähnlech wéi s du et elo am Ufank gesot hues, nämlech dat et Saache ginn déi ech einfach nach net mat anere Leit oder ganz seele mat anere Leit zesumme benotzt hunn, awer dann tatsächlech éischter well et net opkomm ass oder well déi Situatioun net gaangen ass. An ëmgedréint hunn ech awer e puer Toys, déi ech selwer am Fong guer net benotze kann u mir selwer oder wou mir dat net vill bréngt. Also ech hu sou ee Vibrator, deen ass sou am Stil vum Magic Wand, dat ass keen Original, mee et ass sou am Stil vum Magic Wand. An dat bréngt mir perséinlech einfach näischt. Also dat ass, bréngt mir keng Freed, mee anere Leit bréngt et Freed. An dat fannen ech da ganz cool, fir dat mat anere Leit zesummen ze benotzen, un anere Leit ze benotzen, wann ee sou wëll. Mee selwer benotzen ech dat dann net. D'selwecht och mat verschiddene BDSM-Tools, wou ech elo net de Besoin hunn, déi u mir selwer auszeprobéieren, oder halt auszeprobéiere schonn, mä ze benotzen net onbedéngt, a wou ech dann éischter dat just mat anere Leit zesumme benotzen. An et ass scho spannend, datt et da Saache ginn, déi ee fir sech selwer huet, Saachen huet, déi esou ee fir sech selwer a fir aner Leit huet an ee vläicht och Saachen huet, déi dann just fir mat anere Leit zesumme sinn. Jo, ech hunn dat awer d'selwecht. Also ech hunn och een Tool, ech hu sou e Nervenrad an ech perséinlech, sou wann dat u mir gebraucht gëtt, hunn ech dat net gär. Mee ech gebrauchen dat awer gär un anere Leit, wann déi dat wëllen. An ech fannen och, datt dat dann sou. Ech bereien dee Kaf net, well ech hu genau sou vill Spaass, beziehungsweise souguer méi Spaass dorun, wann ech dat un anere Leit benotzen an si dat gutt fannen a si dat gär hunn. An ech selwer, sou wéi gesot, mir, u mir selwer mécht et net esou vill Freed an da kann ech dat trotzdem mat anere Leit genéissen an déi investéiert Sue gutt ausnotzen. An ech fannen, et ginn och gewësse Sextoys, déi een bal nëmmen zu zwee ka benotzen. Also ech hunn esou alles wat esou Fesselen a Rope ass, och Peitschen. Et gi Leit déi peitsche sech och selwer aus, mee dat perséinlech ass och net esou mäin Déngen. Dat si Saachen déi ech da wierklech exklusiv mat anere Leit benotzen an déi ech am Fong och nach ni laang fir mech benotzt hunn an ech mengen ech dat och ni wierklech maache wäert. Mhm, jo dat kennen ech am Fong zimlech. Ech hunn awer elo nach eng Fro un dech. Hues jo, du dir schonn eng Kéier e Sextoy mat enger anerer Persoun an enger Koppel oder sou zesumme kaaft?
Ech wollt elo grad déi selwecht Fro un dech stellen. Jo leider giff ech bal soen. Also dat hunn ech schonn mat e puer Leit gemeet a meeschtens wär et och sou dono no enger Trennung kee Problem, well ee sech einfach relativ séier eens ginn ass, wee elo wat géif halen. An ech hat awer och eng Kéier eng Trennung, wou genee dee Punkt zu Sträit gefouert huet a wou dat ongeféier esou dat éischt war, esou, et ass Schluss an iwwregens kënne mer elo direkt klären, wat mat deene Sextoys ass a wëlls du mir Suen dofir ginn oder an esou weider a sou fort. Also einfach e bëssen eng komesch Approche dozou an Jo, herno ass een dann iergendwéi net méi esou frou domadder, mat deene Saachen, well dann einfach esou eng komesch Erënnerung dorunner heft. Dat huet awer net onbedéngt mam Fait ze dinn, datt dat zesumme kaf ginn ass, mee mam Fait, wéi dann Schluss gemeet ginn ass. Ech mengen, datt een dat och erwuesse ka reegelen an ech mengen, datt een dat och gutt ka reegelen. Vläicht sollt ee sech schonn am Virfeld Gedanke maachen, wéi een dann domadder ëmgeet, falls et zu enger Trennung sollt kommen. Et ass wahrscheinlech méi einfach, wann een tatsächlech seet, dat do ass mengt, dat do ass dengt a mir hunn näischt wierklech zesummen, mee ech schenken der dat do oder du schenks mir dat do. Mengen, datt een dann am Fall vun enger Trennung, och wann et eng schlecht Trennung, einfach méi kloer Verhältnisser huet an een sech net nach ëm d'Sorgerecht vu senge Sextoys muss këmmeren. Mee vläicht sinn ech do och e Spezialfall. Wéi geet et dir mat deene Saachen? Ech ginn dir vill Recht. Éischtens fannen ech et, wéi gesot, am Fall vun enger Trennung fannen ech eescht déi eng ganz speziell Konversatioun, fir dann driwwer ze schwätzen, wee kritt Custody fir eis Sextoys. An och grad an net-monogame Kontexter hunn ech dat, also ech hat dat eng Kéier, dass ech mer, zu deem Zäitpunkt hat ech nëmmen eng Partnerpersoun an ech hat mer mat där zesummen e Sextoy kaaft an do war dann d'Fro esou, okay, ech hunn och dofir bezuelt an ech giff dat am Fong och gär mat anere Leit benotzen, mee am Fong hu mer eis dat och zesumme kaaft an si hu mir dat dann esou gekläert, dass dat iergendwann a mäi Besëtz iwwergaangen ass a wierklech gesot gouf, hey, dat ass elo däins, benotz dat. wéi s de dat fir richteg empfënns. Mee dat war awer schonn eng weird Situatioun e bëssi sou. An ech giff dat och net nach eng Kéier maachen, einfach well ech och gär hätt, déi Saache sinn awer meng. An ech giff mech och iergendwéi, also ech hunn och scho sou gemaach, datt ech dann fir eng Partnerpersoun am Fong e Sextoy kaaft hunn, wat ech dann och bezuelt hunn a wat dann och mäint war, mee wat ech dann am Fong, kaf dofir mat enger Persoun in mind auszeprobéieren an ech muss soen do hafft dann och fir mech bessi eng net onbedéngt komesch Associatioun dran mee et ass awer dann esou ganz dat esou ok ech hunn dat mat där Persoun in mind kaaft elo ass déi Persoun net méi sexuell a mengem Liewen an wat So, wat maachen ech elo mat deem Sextoy? Grad wann et vläicht eppes ass, wat e bësse méi spezifesch ass a lo net esou en Allrounder, géif ech emol soen, sinn ech dann och esou, okay, mir hate Spaass mat deem Sextoy. An där, an där Hinsicht war et eng gutt Investitioun. An op der anerer Säit sinn ech esou, okay, lo trëllt dat dach erëm, bis vläicht iergendwann eng aner Persoun kënnt, déi dat gutt fënnt a mat där ech dat kann ausprobéieren. Mee ech weess awer ëmmer net, ob do net da wäert e Bäigeschmack si vu Hm, ech hat dat am Fong mat enger anerer Persoun am Hannerkapp kaaft. Also ech fanne Sextoys zesumme kafen ëmmer esou, grad an net net monogame Kontexter, ëmmer esou eppes ganz komesches, muss ech éierlech soen. Jo, et ass schwiereg. Also ech hunn och scho vu Leit héieren, déi gesot hunn, ech wëll dann net, dass du dat Sextoy mat anere Leit benotz. Ech fannen dat ass och legit, wann een et zesumme besëtzt. Ech fannen et manner legit, wann. et enger Persoun hire Besëtz ass. Mhm.
Ech weess net méi genau, wéi et zu deem Moment geregelt war, mee ech, also ech verstinn dat duerchaus, dat een dee Wonsch huet, mee ech hunn et och e bësse komesch fonnt, dat dat esou ee grousse Punkt war, iwwer deen huet missen diskutéiert ginn. Mee jo, also jiddwereen huet do seng, seng Virléiften a seng, seng Eegenheeten an ech fannen dat duerchaus och legitim an duerchaus och ok, muss een halt dann driwwer schwätzen an am beschte mécht ee sech déi Gedanken iert ee Saache keeft an net eréischt wann et dann zu esou Diskussioune kënnt oder zu Sträitpunkter kënnt ëm déi Fro ween elo wat fir ee Sextoy mat wiem däerf benotzen. Genau.
Ok, elo hu mer vill driwwer geschwat mat wiem ee Sextoys ka gebrauchen, wat fir Sextoys et ginn, mee firwat eigentlech?
Well et Spaass mécht. Ech menge meng Fro ass éischter, firwat net? Also ech muss soen, ech kann och ganz gudde Sex a vill Spaass mat Sex hunn ouni Sextoys.
Awer et hänkt och wierklech dervun of. Esou heiansdo hunn ech halt méi Loscht op eppes, wou sech e Sextoy einfach gutt ubitt oder esouguer essentiel ass an. Da kann een dat halt als Hëllefsgéigestand benotzen, fir einfach eng aner Expérience ze hunn oder méi aus enger gewëssener Expérience erauszehuelen. An esou zum Beispill, wann ech masturbéieren, da sinn ech esou, ok, meng Hänn brénge mir perséinlech bei mir selwer net vill, well ech einfach esou, et ass net deen Iwwerraschungseffekt do esou fir mech, falls dat Sënn ergëtt.
An do benotzen ech halt léiwer Toys, well ech da sinn, ok, dat geet einfach anescht an et fillt sech besser fir mech un. Während ech bei anere Leit, sou wann aner Leit hir Handynummer gebrauchen, genéiss ech dat och, mee dat ass halt well et vun enger anerer Persoun ass an ech si fir mech a mengem Kapp e ganz groussen Ënnerscheed. An da sinn ech entweder sou, firwat net? Joelle, wéi ass dat bei där? Also ech stelle mer och d'Fro, wisou net? Ech weess awer dat fir. vill Leit mengen ech sech dat éischter dann sou komesch ufillt oder sou eng komesch Differenzéierung zwëschen natierlech a kënschtlech do ass, sou à la jo ech wëll keng Prothees benotzen, ech wëll een oft dann e richtege Penis oder e richtege Fanger benotzen. Ech fannen dat keng gutt Äert a Weis fir op d'Saachen ze kucken. Ech fannen dat mer halt an enger Zivilisatioun liewen déi et zum Gléck eis erméiglecht eis allméiglech Sextoys kënnen ze kafen an ech fannen dat een déi Méiglechkeeten wann een dat kann roueg soll benotzen well et kann een einfach méi Freed domadder hunn an anescht Freed domadder hunn An et gëtt halt Saachen, déi kann een och guer net esou onbedéngt mat Fangeren oder mat Geschlechtsdeeler oder mam Mond maachen. Also ech mengen, datt et relativ schwéier gëtt, een d'Funktioun vun engem Vibrator mam mënschleche Kierper z'iwwerhuelen zum Beispill. A wisou net? Ech verstinn, wa Leit iergendwéi denken esou, jo, mee ech wëll dat awer selwer kënnen an ech wëll mengem Partner, menger Partnerin awer quasi mat eege Mëttelen een Orgasmus bescheren oder e gutt Gefill bescheren. An da denken ech ëmmer esou, jo, mee verschidde Kierpere sinn halt verschidde Kierperen, net bei jiddwerengem klappt dat an Och wann et klappt, heiansdo ass et awer och gutt eng Ofwiesslung ze hunn a mol aner Gefiller ze hunn an dofir kann ech just recommandéieren am Fong dat auszeprobéieren a sech vläicht och an engem Sexshop, iwwer déi hate mer jo och scho geschwat an enger Episod, beroden ze loosse wat dat Richtegt fir ee si kann, e bëssen eng Recherche ze maachen, wat cool ka sinn a wat engem kinnt gefalen an dann halt auszeprobéieren. Jo ech fannen ausprobéieren och ganz wichteg an ech mengen et ass och sou eng Misconceptioun dass e Sextoy en Ersatz ka sinn oder muss sinn. Also zum Beispill ech mierken dat bei mir ganz vill mat Dildoen a Strap-ons, sou dass wann ech Sex mat enger Persoun hunn déi e Strap-on unhuet dass dat eng ganz aner Experience ass awer fir mech wéi wann ech Sex mat enger Persoun mat Penis hunn. Ech giff soen sou béides huet seng Vir a seng Nodeeler. Sou bei engem Strap-on wees ech ganz genau dass ech mer keng Gedanken muss maachen em eventuell Schwangerschaft an och Strap-ons kann een awer an et kann ee sech aussichen a wéi enger Gréisst een et wëll hunn. Wat och fir Leit kann e Virdeel sinn wa se entweder immens gär grouss Penisser hunn oder wa se éischter. méi kleng Penisser gär wëllen hunn, esou kann ee sech einfach aussichen, wat ee wëll. Mhm. An anerersäits, esou grad duerch dee Fait, dass déi aner Persoun, wa se e Penis huet, mat deem se eppes fillt, einfach och eppes fillt esou. Well ech perséinlech hunn och gär Sex mat Mënsche wann ech e Strap-on unhunn an dat gëtt mir och vill. An ech ka mer awer gutt virstellen, datt et sech géif ganz anescht fir mech ufillen, wann ech e Penis hätt, mat deem ech och kéint eppes emfannen. Mee sou béides huet seng Vir a seng Nodeeler an 't ass einfach eng komplett aner Experience. An 't ass net, datt ech dat eent besser fannen oder méi schlecht fannen, och wann dat natierlech och legit wier, wann dat meng Meenung wier. Mee wann ech géif vun engem Dildo erwaarden, e Penis ze ersetzen oder vun engem Penis erwaarden, de selwechten Effet wéi en Dildo ze hunn, dann giff ech einfach enttäuscht ginn oder giff en grousse Realitéitscheck kréien mengen ech. An ech mengen et ass einfach wichteg hier Sextoys als dat ze gesinn wat se sinn, et sinn Instrumenter, Tools, Objeten mat deenen ee ka sexuell Freed hunn. Et muss een net sexuell Freed mat hinnen hunn, mee et kann een. An si sinn am Fong fir mech sou eng Additioun a mengem Sexliewen, déi et méi spannend a méi ofwiesslungsräich maachen. Jo, an als Persoun mat Penis, déi deen duerchaus och gär zur Penetratioun asetzt. An fannen ech et awer och cool da mol enker eng Persoun mat engem Dildo oder engem Vibrator kënnen ze penetréieren oder deen halt mat där Persoun kënnen ze benotzen, well et awer eppes aneschtes ass a well een och aner Positioune ka benotzen, well ee vläicht och dann schonn midd ass vun der eegener Penetratioun a keng Loscht méi dorobber huet, mee d'Äerm packen et awer nach a sou weider a sou fort. Also do ginn et jo honnertdausend Méiglechkeeten. Dat mécht jo och ganz vill nei an interessant Méiglechkeeten op, sou een Tool ze benotzen. Also dofir fannen ech soll een dat net einfach sou op d'Säit wëschen a soen nee ech brauch dat net, mee duerchaus oppe sinn.
Ech ka mer och gutt virstellen, dass als Persoun déi d'Gefill vu Penetratioun mat Penis kennt, et och einfach mega interessant ass fir sech eng Kéier kënnen op aner Saachen ze konzentréieren wann een dann en Dildo oder Strap-on unhuet, well een well engem wahrscheinlech einfach aner Saachen opfalen, well een einfach en anert Empfanne vun der Situatioun huet. Jo, op jidde Fall. Robin, wann ech dat elo richteg verstanen hunn, hues du jo e puer Sextoys esou doheem ronderëm leien. Wa lo Besuch kënnt, verstopps du deen? Dat hänkt vum Besuch of, muss ech elo dobäi soen. Ech hat tatsächlech a menger Kannerzëmmer hat ech meng Handschellen a meng Peitsch einfach ganz oppen un engem Krop hänken. Meng Mamm huet dat am Alldag net esou ganz gestéiert, si huet sech eeschtfern dru gewinnt, mee si huet sech awer ëmmer wahnsinneg geschummt, wa Leit laanscht komm sinn an déi dann iergendwéi, aus iergendengem Grond och ëmmer, e Bléck a meng Kummer geworf hunn an dann do ganz prominent déi Sextoys gesinn hunn. An ech mengen, et hänkt fir mech och vum Sextoy of. Also ech perséinlech sinn awer normalerweis zimmlech diskret mat deene Sextoys, déi ech u menge Genitalie benotzen. Mhm. Ähm, mee ech muss awer och soen, dass ech hunn ADHD an ech hunn heiansdo Problemer mat esou Permanenz, wat Objeten ugeet. Dat heescht, ech hunn eng Kéier op mengen Elteren hiert Haus opgepasst an ech hu meng Sextoys an der Buedzëmmer propper gemaach an ech hat se do leie gelooss, fir se dréchnen ze loossen. An den Déngen ass, well ech mat Object Permanence Problemer hunn, Fir mech ass dat dann no enger Zäit en Deel vun der Ariichtung. Wann ech dat net no 12 Stonne fortraumen, da fält mir dat guer net méi op. Sou a mengem Kapp ass dat dann net esou, Oh jo, do leie Sextoys, oh nee, et ass da sou, Ah jo, Buedzëmmer, Buedzëmmer, Schaf, Zännbiischt, Sextoy, jo, alles wéi ëmmer. An dunn eeschtens meng Elteren aus der Vakanz erëmkomm a meng kleng Schwëster hat en plus eng Frëndin mat an d'Vakanz geholl an do sinn déi dunn erëmkomm an si sinn an d'Buedzëmmer gaang a meng Schwëster a seng bescht Frëndin krute bal e Schlag, well do meng Sextoys louchen. Ech war sou, Ups. Ehm, hinne war dat immens onangenehm. Ech verstinn och firwat, well meng Schwëster war awer zu deem Zäitpunkt, ech menge 16, genau esou wéi seng bescht Frëndin. Mir war et elo, mir huet et éischter leed gedoen, dass ech si uncomfortable gemaach hunn, wéi dass et mer elo wierklech onangenehm war. Mee ech muss awer och soen, dass ech awer mer anere Leit zu Léift schonn meng Sextoys bedeckt halen, sou an enger. zou ener Plaatz haalen wou net all Mënsch se direkt gesäit, och net all Mënsch deen Ichi a mengem Bett ass, well ech och net wëll deen Drock op iergendeen ausüben vun hei hues de meng Sextoy Presentatioun an du muss dech elo gedrängt a gepressured fillen fir dat ze benotzen. Dat heescht wann iergendee mech freet dann schwätzen ech gär iwwer meng Sextoys an weisen och Leit meng Sextoys wann eis Bezéiung dat mat abezitt soen ech mol, mee ech hu se awer net oppen rëmleien. Wéi ass dat bei där?
Relativ ähnlech. Also ech hat och eng Kéier esou eng Situatioun, dat ech an enger WG gewunnt hunn an e Matbewunner a meng Kummer komm ass an do stoung halt nach en Dildo an iergendwann ass d'Gespréich esou ganz opfälleg, an aner Richtunge gaang an et ass ëm iergendwéi aner Objete gaang, déi a mengem Zëmmer sinn, sou, Hm, jo, hues de schonn haut aus der Fënster gekuckt? Komm, mir kucke lo net an deen Eck, an deen ech grad gekuckt hunn. Dat hunn ech e bësse witzeg fonnt, mee ech war dunn awer och e bësse peinlech beréiert, well et net esou ganz kloer war, ob et lo dorëms gaange wier oder net. Mee ech mengen, datt et awer esou eng Entdeckung war an dann halt eng peinlech Beréierung an ech hunn et eréischt méi spéit iwwerhaapt matkritt, well ech dat halt net. äh, um Schirm hat de Moment. An so probéieren ech halt och ja Leit ech dann net äh, ze erféieren oder ze brüskéieren oder peinlech ze beréieren an losse meng Sachen eischter am äh, verstopptenen. Ech fannen dat lo am Prinzip och net schlimm, wa Leit hier Sextoys ausstellen oder wann een halt wees, dat Leit Sextoys benotzen. Et sinn jo einfach ganz ganz vill Leit, die Sextoys benotzen. Ähm, heinsdo ja Et gi vläicht Leit, déi sech dann ëmmer direkt Saache bildlech virstellen an déi Biller dann net méi aus hirem Kapp kréien. Mee jo, vläicht sollt een och trainéieren, dat net ëmmer direkt ze maachen. Dann ass d'Liewe vläicht heiansdo e bësse méi einfach. Mee et ass schonn interessant, well et jo awer dann zimmlech intim Objete sinn. Mir hu jo och scho geschwat iwwer Sextoys, déi ee just mat sech selwer benotzt. Déi wëll een da vläicht och net onbedéngt jidderengem weisen. Dat, jo, ech fann, also ech fann dat spannend, wéi, wéi dat schonn esou ganz intim Objete sinn an een déi vläicht net onbedéngt wëll ausstellen och wann ee sexpositiv ass? Ech fannen et hänkt och ëmmer um wou of. Also elo hei a menger Wunneng halen ech se wierklech ënner Verschloss, mee dat ass well et eng Eenzëmmerwunneng ass. Dat heescht et ass net esou déi raimlech Oftrennung. Par conter ech fannen wann een a senger Schlofkummer Sextoys huet an iergendee kënnt an deng Kummer an brüskéiert sech dann, datt s de do Sextoys hues, da sinn ech och sou, komm an Décken, wann dech dat stéiert, da komm net a meng Kummer. Sou ech fannen dat mécht fir mech awer och schonn en Ënnerscheed obs de Sextoys nieft dengem Bett stoen hues oder um Stufendësch. An ech fannen perséinlech, sou fir mech zumindest, ass eng Schlofkummer eppes zimmlech Privates an och Intimes an do däerf sech dann och keen doriwwer bekloen, dass dann och do privat an intim Saache vu mer sinn. Mee ech fannen dat hänkt och ganz staark vun all Mënsch of. Also Mee jo, et ass am Fong bëssi och, och als sexpositive Mënsch mierken ech awer esou deen, dee Stigma esou vun, ok, du muss dat awer ënner Verschloss huelen a kee wëll dat gesinn a kee wëll gesinn, wat s du an dech erastechs oder esou. An engersäits verstinn ech dat an anerersäits denken ech mer och esou, Leit, dat ass e Stéck Plastik, dee gewäsch ass. Du weess jo net, wat ech schonn an dësem Raum alles a mech potenziell hätt kéinte rastiechen. Vun dohier, et ass ëmmer esou e bëssi en zweeschneidegt Schwäert bei mär. Jo, ech verstinn dat. Also do sinn ech op jiddefalls mat bei dir.
An et ass am Fong fir mech, ech fannen et ganz interessant, wat am Fong fir esou eng Geheimniskrämerei gemaach gëtt aus Sextoys, also dee ganze Stigma, deen drun. Behafft ass. Ech hunn och op der Uni 3 Méint laang nëmmen doru geschafft, elo méi rezent. Mee esou och wann een an d'Geschicht kuckt, esou ech mengen deen eelsten Objet vun deem Fuerscher, innen ausgehend, datt et eventuell wahrscheinlech e Sextoy war, ass 28.000 Joer al. An t'ass einfach esou eppes wat sech duerch d'Geschicht esou zitt an awer ëmmer erëm ganz aner. Stellewäerter an och ganz aner Ëmgehensweisen dermat hat. Also et si Gesellschaften, déi ware wansinneg sexoppen an och immens oppe mat Sextoys. An da ginn et awer och Gesellschaften, grad esou alles, wat esou viktorianesch ass, déi ware wierklech vill méi Streng domat a vill méi stigmabehaft domat. Jo, ech fënnt ëmmer witzeg, wann een da sou Biller gesäit vun sou Muséeën, wou da steet, Jo, dat ass warscheinlech e Modell vun enger Cornischong gewiescht.
Bestëmmt. Jo, an they were roommates. Genau.
Dat ass genau dat. Mee jo, also dat ass natierlech dee Stigma, deen, deen dodrunner behaft ass, dee mengen ech och vill mat Masturbatioun ze dinn huet. Ja.
Also dat een halt dann ëmmer iergendwéi esou Masturbatioun als eppes Schlëmmes, Knaschteges, iergendwéi Sündhaftes gesäit an een duerfir dann och vläicht net wëll dovunner schwätzen, dat scho Leit virun e puer dausend Joren dat gemeet hunn a sech Objeten dofir hiergestallt hunn, fir se kënnen u sech selwer ze benotzen. An iergendwéi fannen ech dat da schonn zimmlech cool, wann ech drun denken, datt et Leit gouf, déi an enger komplett anerer Welt gelieft hunn, keng Autoe, keng Handyen, keen Internet, Keng Medizin, wéi mir se haut kennen, eng komplett aner Ëmwelt, wat esou och Ackerbau a Viehzucht a sou weider uginn hunn. An dach haten se déi selwecht Bedürfnisser wéi mir an hunn mat där selwechter Kreativitéit an, jo, esou Schaffensfreude sech Objete gemeet, fir sech selwer Pleséier ze maachen. Also dat fannen ech iergendwéi och cool, wann een bedenkt, dat dat einfach schonn esou laang an der Mënschheetsgeschicht existéiert huet. Jo, an och iergendwéi berouegend. Ech mengen, esou ech perséinlech si kee grousse Fan vun deenen Debatte mat dem Natierlechen an Onnatierlechen. Et sinn awer vill Leit, fir déi dat en Argument ass. An dat ass och dann eppes fir mech, wou se sinn esou, Hey, kuck, mir maachen dat säit dausende Joren. Dat ass näischt, wat sech d'Gen-Z elo ausgeduecht huet, well se soss näischt Besseres ze dinn huet. Ähm, an dat fannen ech och zimlech cool. Muss och soen, ech menge wou Deel vun deem gesellschaftleche Stigma och hierkënnt ass, dass vill Leit bei Sex Toys awer, wéi scho gesot, oft un Phallus Objeten denken oder u Phallus ähnlech Objeten. Ech mengen, dass dat och vill sou eng patriarchal Geschicht ass. Ähm, mir haten an der leschter Episode zum Thema penetrative Sex oder net penetrative Sex och driwwer geschwat, dass zum Beispill Lesben, dass. oft gesot gëtt, dass Lesben guer kee richtege Sex kënnen hunn, well jo kee Penis involvéiert ass, a mat Sextoys ass dann op eemol e Penis oder eppes Penisaarteges involvéiert, an dat gëtt jo da richtege Sex, an dat entwäert jo dann de Mann. An et gi jo och vill Männer, déi Angscht hu viru Sextoys an déi Sextoys als hir Rivale gesinn. Mhm.
Also ech hu jo schon iwwert mäi Penis an meng Onsecherheeten déi ech mol hat geschwat an desem Podcast an ech muss soen wann een zimlech riseg Dildoen gesäit oder gewise kritt vu Leit dann schléckt ee vläicht schon mol enker an denkt sech sou ok domat kann ech lo op jiddefalls net mathalen mee da fënnt ee raus muss ech och guer net. ass guer net Sënn an Zweck vun der ganzer Übung an dat berouegt een dann rem enker. Mee jo, also ech kann dat novollzéien, dat Leit sech ageschüchtert fillen oder d'Gefill hunn si giffen iergendwi ersat ginn oder kinnten ersat ginn. Mee jo, chill där Nippelen. Jo, an ech mengen all Dëppe fënnt säin Deckel, beziehungsweise seng Deckelen fir munch Leit. An jo, et gi Mënschen, déi wansinneg vill Freed a Pleséier mat grousse Penisser, vläit ausschléisslech mat grousse Penisser hunn. Et ginn awer och vill Mënschen, fir déi dat absolut keng Freed bréngt an déi vläit léiwer kleng Penisser an Dildoen hunn. An dat ass alles ok. An all Penis ass gutt, esou wéi en ass, genau esou wéi all Vulva gutt ass, wéi se ass. An d'Idee, dass. en Toy oder der Sextoys d'Mënschheet auszeläschen, well op eemol jiddweree just nach mat Sextoys Sex wëll hunn. Ech mengen, dat ass relativ onwahrscheinlech.
Uhmm, dat ass am Fong e schéint Schlusswuert, mee ech mengen, mir mussen awer nach kuerz driwwer schwätzen, iwwer déi grouss Fro, Wou kréien ech da elo mäin Modell vun enger Kornischong hier? A wéi suergen ech dofir, dat mäin Dildo, mäi Vibrator oder meng soss Sextoys dann och sécher sinn? Genau.
Ech mengen zum Wou, do hate mer eng ganz laang Episod driwwer gemaach, iwwer Sexshops.
Natierlech kritt een déi souwuel a physesche wéi och an. Online-Sexshops hier, mee wat ech awer gesinn hunn ass, dass et se mëttlerweil och ëmmer méi an Net-Sexshops gëtt. Also zum Beispill hei an Holland gëtt et esou eng Chaîne, esou en XXL-Shop, deen einfach wahnsinneg vill Krimskrams huet an déi hunn och eng Sektioun mat ganz bëllege Sextoys.
Jo, och esou Drogerien, déi et jo a Lëtzebuerg éischter seele gëtt, mee an Däitschland kennt een dat vläicht awer, esou DM oder esou eppes, déi hunn mëttlerweil och ëfters mol esou Sextoys nieft de Kondomer, wat ech eng cool Entwécklung fannen, well dat jo och dozou bäidreit, datt dat Ganzt e bësse esou aus der soi-disant Schmuddelecke erausgeholl gëtt. Jo, do ginn ech der Recht. An dann zum Thema Sécherheet. Mhm. Et ginn bëlleg Sextoys, déi sécher sinn, mee et ass ëmmer wichteg bei Sextoys op d'Material opzepassen. Et ginn weder weltweit nach an der EU Normen zu der Sécherheet vu Sextoys. Dat heescht, theoretesch kann sou zimmlech all Material doran verbaut sinn, verschafft sinn. Et ginn zwar elo net mega vill, mee et ginn tatsächlech Berichter vun Accidenter mat Sextoys. Dat heescht, et ass awer gutt, sech ze informéieren, aus wéi engem Material e Sextoy ass, mat wéi enge Materialien datt dat kompatibel ass. Et ginn zum Beispill gewësse Materialien, mat deenen ee kee Silikon-Gleitgel soll benotzen, well dat soss d'Sextoy degradéiert. Dat heescht, informéier dech iwwer d'Materialien, pass op, datt der näischt Gëfteges kaaft a leider ass et nu mol awer oft esou, dass déi gutt, héichwäerteg, gesondheetsonbedenklech Produiten och déi sinn, déi bësse méi un der deirer, déi bësse méi um deieren Enn vum Präisspektrum leien. Hm, mee ech denken, do kann ee sech einfach informéieren a vläicht ass et jo och ok, sech fir d'éischt mol een Sextoy ze kafen, vläicht bëssen ze spueren. an dann einfach ze wäerden bis een den nächsten huet, dann huet een och länger Freed un deene Saachen an et mécht ee sengem Kierper halt och ee Gefalen, beziehungsweise et giff ee sengem Kierper kee Gefale maachen, wann een eppes Bëlleges keeft, wat dann net laang hält oder wat esouguer gesondheetsschiedlech ass. Genau.
An dann wier mer onner mir perséinlech ganz wichteg ze betounen, well ech fannen, dass dat oft vernoléissegt gëtt, Hygiène vu Sextoys, a grad wann ee Sextoys huet, déi ee mat méi Partner, inne gebraucht. Et gëtt dee schéine Begrëff vum Fluid Bonding, Joël, ich wissen, ob s de weess, wat dat ass?
Dach, dat ass, wann een zu enger Persoun seet, Mir benotzen eis Sextoys oder eis Fangeren oder eis Genitalien mateneen an tausche Kierperflëssegkeeten aus. Wat awer am Ëmkehrschloss heescht, datt een dat net mat anere Leit ka maachen an do da soll Barrièrë benotzen, beziehungsweis Sextoys muss wäschen an desinfizéieren, iert ee se mat anere Leit benotzt. Genau, well och bei héichwäertege Produiten, si kënnen awer porös ginn, grad no enger gewëssener Zäit, an kënne sech Krankheetserreeger dran oflageren. Dat heescht, et ass wichteg, datt een weess, mat weem ee wéi eng Sextoys mat oder ouni Barrière benotzt huet, an dass ee virun allem seng Partner, innen doriwwer opkläert. Wann een seet, Hey, mat deem heite Sextoy hu schonn dräi Leit geflued, Bond, wëlls de dee mat oder ouni Barrière benotzen? dann kann een nach ëmmer. Décisiounshoheit bei der anerer Persoun loossen an déi decidéiere loossen, ob se wëll domat fluid bannen oder net. Mee et ass awer wichteg fir ze bedenken, dass och bei Sextoys Safer Sex gëllt an dass dat e Faktor ass, deen ee consideréiere sollt. Ok, ech mengen domadder hätte mer déi wichtegst Saachen zu Safety an insgesamt zu Sextoys gesot.
Jo, do ginn ech der Recht. Dann soen ech dir villmols Merci fir déi cool Diskussioun an déi vill Anekdoten. Dat war zimmlech witzeg an spannend an ech soen eisen Nolauschtererinnen villmols Merci fir d'Nolauschteren, wënschen nach e schéinen Pride Month Wann der wëllt méi iwwer de Pride Month gewuer ginn, dann lauschtert déi Episode hei virdrun, do hu mer nämlech doriwwer geschwat, wéi et eis mat deem Mount a mat deene Veranstaltunge geet. An dann bleift eis elo nach ze soen, vill Spaass bei der Rubrik! Adi!
Ciao!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Aktualitéit Wéi wäert d'Sexualitéit an d'sexuell Verhale sech an der nächster Zäit dank neien Technologië veränneren? Dëst Joer ass vill geschitt, vill Technologië sinn op de Maart komm oder sinn ugekënnegt ginn. Ech denken, dass dës kuerz oder mëttelfristeg ee groussen Impakt op eis Sexualitéit wäert hunn. Ech kann awer, genau esou wéi déi meescht Leit, net an d'Zukunft viraussoen, An dës Rubrik ass dowéint méi als Denkustouss ze verstoen. Als éischt fale mer Roboter an. Et ginn ëmmer méi Firmen, déi u Roboter forschen, déi sech beweege kënnen, schwätze kënnen, probéieren, Gefiller ze liesen an auszedrécken an zimmlech mënschenecht ausgesinn. An Zukunft wier et virstellbar, datt et Sexroboter ginn, déi engem Mënsch zimmlech änlech ausgesinn a mat deenen ee sozial Aktivitéite maache kann. Dee Moment kéint ee vläicht mat engem Roboter op een Date goen, e Roboter mat heem huelen an och Sex mat enger Maschinn hunn. Dono soll een natierlech net vergiessen erëm opzelueden an och all puer Méint an d'Revisioun ze droen, wéi d'Sexorganer bei esou engem Roboter ausgesi wäerten an ob se deene vu Mënschen änlech sinn oder dach éischter Alien-Penisser oder Vulven änelen, dat steet nach an de Stären. Et ginn och ëmmer méi Programmer, déi et fäerdeg bréngen, koherent mat engem ze schwätzen, ze flirten, Geschichten a Konscht ze erfannen oder Informatiounen ze sichen. Déi éischt Appen, wou ee virtuell eng Partnerin kann hunn, iwwer Saache schwätze kann a sexte kann, si scho raus. Chatbots Longeren op den Dating-Apps, Wéi wäit sech sou Programmer sproochlech weiderentwéckelen a wat se alles nach generéieren an ob déi Fotoen a Videoen méi sexy sinn wéi Pornovideoen a Fotoen vun a mat richtege Mënschen, dat iwwerloossen ech ärer Virstellungskraaft. Säit Jore gëtt och un Autoen a soss Transportmëttele geforscht, déi autonom fuere kënnen. Wann ee beim Autofueren net méi virum Steier sëtze muss, fir vun enger Plaz op déi aner ze kommen, an een net grad d'ganz Famill bei sech huet, entstinn do verschidde Méiglechkeeten. Ech denken do zum Beispill un eng Triwwel, also Masturbéieren, um Wee op d'Aarbecht, un ee Quickie ënnerwee bei d'Grousselteren, un Autosëtzer, déi net just eng Sëtzheizung hunn, mee och vibréiere kënnen. An ech stelle mer dann och vir, dass op der Autobunn aus der Fënster kucke vill méi spannend gëtt. Schued just, dass déi meescht nei Autoen Automatik hunn a kee Schaltknëppel méi hunn. Toys an soss Spillsaache wéi Dildoen ginn ëmmer méi connectéiert. Et kann een och seng sexuell Aktivitéit iwwer Wearables, wéi zum Beispill eng Auer, tracken a grafesch kucken, wéi vill Kalorien een am Bett verbraucht huet. Et ginn och ëmmer méi Dildoen a komesche frieme Formen, egal ob et Uebst a Geméis oder Alien-Genitalien sinn. Dëst ass spannend, well déi Toys net gegendert sinn. Et kann een och ëmmer méi per App d'Beweegung an d'Vibratioun kontrolléieren, an dëst och op Distanz. Wéi autonom esou Toys wäerte ginn an ob se iergendwann eis Gedanke liese kënnen an eis zu verréckten Orgasme bréngen, dat gesi mer an den nächste Joren. Eng vun de gréissten Tech-Firmen huet viru kuerzem een neien Augmented Reality Brëll virgestallt. Mat dësem Brëll gesäit ee säin Ëmfeld, mee et kann een och virtuell Elementer mat an d'Bléckfeld afügen. Esou kéint een zum Beispill spadséiere goen an parallel sexuelle Contenu kucken. Mat enger App wéi dem Photoshop déi elo schonn Generative Fill huet, also wou de Programm automatesch verschidden Elementer an enger Foto verännere kann, kéint ee säi Bléckfeld villäicht iergendwann sou veränneren, datt een all d'Passanten plakeg ugewise kritt. Och fir Persounen, déi gamen, also spillen, kéinte sou Saache spannend sinn, an Online-Spiller kéinte sech och sexuell upasse loossen. Eng Idee wier ee Spill wéi Pokémon Go, wou ee rausgoe muss, mee aplaz Pokémon muss een ënnerwech sammelen. Déi plakeg Gestalte gesäit ee wann ee Loscht huet natierlech och. Och d'Aart a Weis fir 3D-Fotoen a Videoen aus sengem eegene Siichtwénkel ze huelen, kéint ee mat esou engem Brëll revolutionéieren. Wat d'Medezin ugeet, kéint ee sech virstellen, datt esou ee Brëll bei enger OP Uleedunge ka ginn, An dass een d'sexuell Organer an 3D gesäit. Et kéint ee sech och virstellen, Sex a virtueller Realitéit ze hunn an dobäi haptesche Feedback ze kréien, zum Beispill mat speziell dofir gemaachener Ënnerwäsch. Och anhand vun Hologrammer kéint ee sech Persoune virstellen oder déi gesinn, déi eigentlech net do sinn. Aner Konzepter kéinten zum Beispill Implantater am Gehier sinn, déi d'Regioune stimuléieren, déi fir en Orgasmus zoustänneg sinn. Och Medikamenter kéinte vill méi geziilt op eng Kierperfunktioun wierken a sou bei Stéierungen hëllefen. Ob d'Pëll fir de Mann oder soss nei Verhütungsmethoden oder eng Impfung géint den HIV je kommen, dat kann ech Iech leider net soen. Och wann all dës nei Technologië spannend kléngen an eis Aart a Weis, Sex ze hunn an sexuell mateneen ze sinn, ganz sécher verännere wäerten, komme se net ouni Risiken. De virtuelle Raum bréngt mat sech, datt ee sech méi einfach isoléiert a manner Kontakt mat anere Mënschen huet a manner reell sozial Interaktiounen huet. Et léisst och manner Plaz fir Fantasie a Kreativitéit. Am Endeffekt si mer méi eleng a manner mat anere verbonn, mer spieren, richen a schmaachen déi aner Persoun net méi. Mat engem grousse Brëll ass d'Hallschent vum Gesiicht verstoppt an et ass méi schwéier, authentesch Emotiounen ze liesen. Verschidden Algorithmusse sinn och rassistesch an sexistesch. Wéi gesitt Dir déi aktuell technologesch Entwécklungen? Schreift eis, oder besser nach, schwätzt um nächsten Event direkt mat eis.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer Är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.

De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend an den Cesas ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.